Күрәсең, алар менә мине болай күрергә тели. Исәнмесез! Зәңгәр экраннар каршында утыручы хөрмәтле тамашачыларыбыз! Без Хәмдүнә Тимергалиева белән телепанорама тапшыруын башлыйбыз! Сезгә бу кирәк идеме? Ничәнче гасырда яшибез без? Унҗиде? Ә бәлки уналтыдыр? My friends! Шушы яшемә җитеп тә, мин замана белән бергә атлыйм! Минем күңелем яшь! Мин шаяруларны аңлыйм! Үзем дә шаярырга бик яратам! Ә сезнең арада миннән күп Кә яшь булып та, шаяруны, иронияне аңламаучылар бик күп. Тормышка елмаеп карагыз! Ә хәзер бераз гына хайпанем! Ксения Собчак президентлыкка бара! Һай, сеңелем, нәрсә беләсең син бу тормышта? Башың яшь бит әле синең. Тәҗрибәле Хәмдүнә апаң бар әле монда. Тавыш бир, кандидат Хәмдүнә Тимергалиева! Халык, Хәмдүнә хаип! Х дигәннән сатуга яңа айфон Х чыкты. Айфон Х түгел, айфон ун һәм Өйрәтмә, хәчтерүш!

Чирмешәндә общежитиедә бер бүлмә алып була. Уналтынчы декабрь көнне Пирамидада узачак Татар җыры фестиваленә егерме билет алып була. Һе, нәрсәгә ул миңа? Менә, Нәкыя! Ике мең дә икенче елны рекетирларга каршы сугышканда бик яхшы булышты ул миңа. фонограммага җырлаучы артистларга каршы проект Стоп Хамдүнә дәвам итә. Күптән түгел без чираттагы рейдка чыктык.

Салават, э, кем гүзәлем? Мин сезне тикшереп карыйм әле, фонограммага җырлыйсыз микән, үзегез җырлыйсыз микән? Карыйм әле. Ага, берегез фонограммага авыз ачкан тукта. А, ага. Ә, үзегез җырлагансыз икән, молодцы.
Хамдуна апа, әйдә әле, сине лучше проверять идек әле үзең генә. Әйдә барып, ба- барыгыз кереп китегез, әйдә. Барыгыз кереп китегез. Лилия, фонограммага җырлыйсыңмы? Юк, Хәмдүн апа, тирәләй. Мондый кием киеп йөргән җырчы үз тавышы белән җырлый микән? Ай-һай. Ва! Син фонограммага җырлыйсыңмы? Мин җырчы түгел.
Әй.
Булат, син концертны алып баручы кемнәр фонограммага җырлый әйт. Әйтмим.
Әйт димен.
Юк. Әйт димен.
Ярар, әйтәм.
Кем?
Мөнир Рахмаев. Мөниргә тимә, Мөнир ул минеке, ул чиста.
Әмдүр апа, мин бит фонограммага җырламыйм. Профилактика.
Фонограммага җырлыйсызмы? Алдаламагыз кайсыгыздыр. Фонограммага җырлый шикелле. Так, так, кай әле. Ага, ага, ага, так, так, так, так, так, ага. Башка фонограммага җырламаска ант итегез. Ант итәбез. Кышкырыбрак, яхшырак. Ант итәбез. Ха!
Бүгенге рейдыбыз бик уңышлы үтте. Аның барышында без берничә фонограммщикның кайрыгын кыстык. Мин Хандирә Тимиргалиева Эстрадабызда фонограммщиклардан коткарачакмын. Ә хәзер традиция буенча Хандонюшадан лайфхак! Алабыз сөт. Кибетнеке. Эчәбез. Алабыз кайчы. Пакетның өстен кисәбез.

Тешләренә кереп йөдәтеп бетерәчәкмен! Кем начар комментарий калдыра, шул Элвин Грей! Чау!
Хәмдүнә апа, уналтынчы декабрь көнне татар җырын дер селкетәбезме?
Давай, рвани!